Mwanche komorigereria nerituko rinde ngokoreta romogano korwa chinsemo chia bosingo A. Bosingo A nigo egotoka ime ya bobusero, ward, ah, ekenyoro eke iga nde ime amatieko. By the way korwa iga ase gochia ase ekanisa ya New Life, eh, ya omorweri oria omwabo Ezekiel. Pastor Ezekiel Gilak, mata, igo nabo ndagwo bono abakristo baria ba New Life, nabo ndang'ee iga ase inwe rituko ria rero. Na iga rero nibwate omogano togokora na omongwana oyomo oyo iga obwate omochando ase enyomba yaye. Bono nigo omanyete ekero togokwana about chinyomba chia abasae, gosaba, omanyete ekero togokwana na omosae na omonto obwate emiaka korwa ang'e forty five to twenty eh, abwo basoire ase enyomba. Sometimes bono iga yakong'ire sana, omongwana nare iga iga togochia gokora omogano nere, oyio omokaye atamete na abana baye. bane, okayatamete nabana baye bane, bono aare ebieka, akorera ng'a ng'ai kwairete abana baane? Korategerera more ogotera korigwa ase ongosia ng'a ng'ai kwairete abana baane? Ng'iraneria ango abana baane. Rirorio nabo tore nere iga iga, atwerese ng'aki mokayachete gotema nabana, naboigo econdition yokomenya kwabo ng'aki yarenge to a point, agocha konyora abana mbaya ase omochie na mokungu taiyo. Karibu sana, ng'aki ore kondua? Chinkoro kweriki na ntika iga nonka omogaaka nyamara karokirwe ninche bono nyirete ribaga eri. Naki ekonyarekana iso taiyo. Tata taiyo asirete nemamu nachete akama obwati bwango iga.
Bono ninche biekande timbwati ndugu Ninche buna nde iga. Tobwate momura omino, mwesike omino. Baiseke babe minto mbaroo lakini banyomirwe bonsi. Bono bo nde buna nde iga.
Bono aye omomura bieka. Ninche nde omomura bieka. Okay. Ah.
Totebi ango ogokina kwago baka goika okonyoma. Inche no nakinete buya, tore buya no nabaibori bane. Bagankinia biato tabwati mochando onde bwensi, nkarora yatiga ndete abanto. Nkareta rende omonge nkaenda nkanyora omosubati nkamotebia rende koringana nkamotebia agachanka rende nkamonyioma akaba momorugi one. Morugi oyo one twabete tokanya koba buya nere tore buya ase engaki entambe, twanyorire abana nere. Ekero twanyorire abana nere, tore buya totabwati esida ende yonsi nere. Omorugi oyo ngacha gochaka nkorwa egasi bono okonyora abwate buna omosie o birengereri, nkomoboria ninki ekebe, bono tari kombeka amang'ana boronge ebi nebwenerete kobekwa, bono ntarake na kombacha bacha. Tore buya endagera onye ne endagera ero Tokoragera nabana kabisa iga twaragera, kera omonto rende twarara rende mambia yande bwaki twa twarigina ande rituko erinde ase erinde. Bono yaikire omorugi agacha akagenda sobo, egento akoendera sobo tinkemanyeti, agaika sobo ekero aika sobo naende agacha akairana nkomoboria rende ninki ekebe. Nkamotebia, Irana, torore abana. Akwenda ase oboyani kobakuani gose? Kobakuani rende bono rende toratebe naki aa gose agente ase enia embe gose okwenda oyo ogokwana aria yaya gose twetainanini lakini inche egento eki ti ntwana goetana na. Oyo nokwenda gokwania abaibori. Oyo nokwenda gokwania abaibori. Okay. Bono twabeire na omorugi oyo one buya, toikire bono baka twanyorire abana nere. Barenge?
Abana mbane. Bono rende agachaka acha agachaka irana.

Ngotirimboka gocha maate iga aachie ngochia gosoa nyomba, nkonyora kumbe nigo abangete na rangi y'omong'ina aria obangire abangete chianga akabugia chibesa chiria akagenda. Nari mambia yaye mbwatete nkomobwatia akanga rende gokora ki? Akanga koirana bono akaba buna nomonto otwarire obwoba. Nari ndoche yaya ng'a aye bono ong'ina ne chibesa chiabande chi'ekiombe nari angete. Nari naroche yaye bono obogima obo bw'abana n'abake antigeire, nari narochete iga ng'ende mpaka etauni ya obisi y'abaana. Igo, igo achiete agatiga abana, Ee, achiete ne chibesa chiaye kiombe, agatiga abana. agatiga abana. Otatiga omochando abwate, nachorete omwana oyomo, akaira agatiga abande Oria ebinto ebike. agachora n'ororia oyo.
Nachorete omwana achete nere, Okay. akaira agatiga abande gochia abwo. Bono yabeire ginko, nkaika mpaka obisi y'abana. Nabo ariikeretwe irube, agateebwa toumera nari rende y'obisi, atebe rinde esida neri nabana naba kerende tacheti. Nkamoika iga ari rende nkamorabia naba abasigari bakamotebia agende baka musocho ari nkerina yarenge. Naria yachete musocho igaa. Ekero namatebete inche bono egento nagani aye, nkonyaa chibesa chiabande chi'ekeombe, onye gwancha gotara aye bono tara. Nkonyaa chibesa chi'ekeombe, inche rende ng'irane nka. Nari namotigete iga abwo togochia gokwanera, nkoirana iga nkonyora rende baa abasigari buna bakare, bakabwata oka omobasu batioyi rende nabo besa echio inche tang'ete. Matuko abere atato nkoenda obisi, riruba riko rigwa chisobo. Riria rikwenda ochisobo norure Kenya ochire Katari. Okay. Igo totarachi goika agwo. Mm. Ah, obisi ya abana bosongo. Nki achete aga claim, nki akwanete ogokora. Tacheti, Tacheti.
tacheti obisi. Mhm. Niga nina riria abwate gotu korwa aria iga achete agatama. Ah, polisi ase more nere Kerina. Na nachete oo. Nachete oo. Ekero agocha oo, nki ago claim, nki agokwana. Bono agoteba ng'a tairete bese, ekero achacherete mogondo nari atebete nairete, ng'a arusetie chiribu bibere. Bono ekero bamotebetie chichindi rende, igo niko arusetie chiribu bibere nki kware kogendera. Agateba ng'a egento agoteba ng'a na omokungu natigete konyuoma, ebirogo ebirogo ebi na ebirogo ebi nare korosia. Bono akarora ebirogo, akarora na omokungu, omotebia yaya, gaki ebirogo ebi natagete komenta, amageko nyora arire rende. Bono abwo noyo yachagete eye. Ke, agoetera nomokungu onde kwore komenta? Ee, inche bono Kwabwate na- signs echio? inche nabwate signs, onye ndi nabwate signs echio, kango nonye bono iga naberire ang'e emiaka ebere. Inamwachire iga aye omorari iga, inamoroche iga, nabeire emiaka ebere anyway. Onye ndi nabwate gose nomokungu oyio orenge tiyare, Nkango namoretie. Togenderere bono estory.
Bono orure police. Ochire. Akarura ende polisi na bachete agatama igo nkoire claim kiane polisi nkoire naki rende mwabwate okoria rende baye korarete ebinto bia abande inche onye rende abamuire gotara ere atare bono rende inche nabo nakirete iga.

Ekero mong'ina na mama asira, ngateba, Bono na rinde rionsi ndiri ninche bieka aaga, mosubati ontamire. Mama ore kondorera abana ng'enda ndigie esukari, okure. Obomanene bw'amang'ana nabo nabwatete ngatiga egasi eyemo, nkarora tiang'ira nenka aaga ndore ebinto biane. Abana abwo nabo twarenge igaa nomoibi one, Togateba, Yaya imwana ebiang'aini ebi, nonya ebiang'aini nabwo bigosibora. Tokaminyoka tokagenda nabare nomoigwano kogora chinyeni na epikipiki. Koirana embura yatuete rituko erio ngokumia naki rende chimbori chiatura imwana enka ebi yagenda. Nari ndigatigete nkarigia imwana obo nkarigia omwana obo nkanyomba oyo nkagenda gochia ekanisa maate, yagira ki maate. Nari naigete ororo ngochia korigia abana nkoboria abanto mwandorire abana? Ng'a yaya ntorara abana, nari totiirete nomoigwa one, nkobweka obombori bwe nyomba, togosoka, tokogenda. Nari nchiete ng'a ora iga tokogenda baka so nkobura bori gochisoba gochisoa omokungu, mwandereire bana ande? Ng'a yaya. Ngoika ororo nkonye abang'ina gete bagotirimboka babere, nkonyonya kinde iga nimbwate esida. Natigire abana nka na abana abo timbakagete tigose mbamaete enchera eye. Bono abana aba timanyeti nkai bagenda, abang'ina abwo naki basegete bagantebia inche twagotebia lakini ntokwana, abana nobo nobo bare. Bono ginkirete chidakika chinke iga, omong'ina oyio mama biane naria aturimbogete, ogochaka kong'ongora, ogochaka kondama iga abwo amang'ana amarito. Akaruga, Nini, nini, nini, nkomotebia inche gento nki ekero kende nairaneti Ege- ege mambia ngiagokora aya? amaga Amatusi aya are gokwana amang'ana amarito sana ntanyare gokwana. Mm. yaani agogakiusia ase egento ki Aye igoro y'abana aba nabwati. Bono ogochaka kontebia Karuga, abana mbayoga? Abana, omwana ore igaa, na omwana oria ori ore ekerentane, bono ngasinyia omwanake ore ekerentane, nabo nakirete, na abang'ina abwo bagantebia ekira, nabo nakirete inche nkairana. Korwa buna nairanete, inche nonya onde nkagaa, nonya ne riruube naetwe korwa bwa omogambi, kuringana buna riria riangete ta ta tatageti bana aba. Ndiro, ngataka kogenda naende step ende ya polisi, nkarora tiga nti. Omonto ochete akaiba abana gose akaira korwa gwaiga nemata imbe.
Tinkomanya ase eng'encho inche nasogete. Abana mbaye. Twachete twanyorete abana mbaye. Bono ekero kwababwateti noo nari kwanyorete amang'ana aya. Na inachagete korama.
Bono ngochaka korwa amo, nonya nonya na amatanga inche buna abete, inche ning'akire ta baka eh, tata biya are ase nkomotebia amatanga abeire aa, mong'ina otonyorire. Nonya mama biya are namanyete, ase eng'encho tari are korwa igaa ngochii rora mbwa. Nao mama b'Yane amaete tacheti matanga, nonya newife yane, ase ekero omong'ina asirete, namoakerete esimi, ntwagambete nere, akarua rende pore yaye korua abwo rende ase eng'encho natenenerete nabana, nabo okoboria ng'a ki, ng'ai rende ang'ina abana aba? Na bono Namotamburisete. ng'ai abana baruerete bagacha, ng'a obaretete aa? Iga, Eh.
iga aachiete, akabatiga. Lakini bono ekero achia goprocessia agenda Qatar echi, Bono riang'urete abanto ekero abatigete. Ekere ekero are Kenya ntwarenge buya bana tabatayete nabo oratebie abana gose mama omino gose mwaka osanya amagoso make ochire omotebie gachi orange gose gene genda omotebie mama omino ache gose okwabatebia yaya nonya yanga yaino timeti ase chiabegetwe gento gete kiamborire nabo oko make sure otome gose nomwana oyomo omotebie genda okore ki otebie mama omino rende nonya na eyanga eye. Naki rende egonyorekana abana abwo babekwa enchera ase erio, abangete to tari abana baye, nabangete. Lakini ekero bono achiete ense eyio bono aroche bono timaeti gose ne chibesa aroche onyorire, abachete akantemba akaira abana abwo agete.
Ekero mama omino asira Abana aba mbabarilisti gocha. Abana barenga bakaikire mama masirete abana mbarenga ee.
Bono goikera bono yona kiomete. Inche bono goika bono aye nabo mbwate obogima obokong'u sana. Chiombe nimbwate, chimbori nimbwate ne ebinto binde. Bono nabo bono nonya nogosoka gochia paara iga aria iga nonya nonya ne ekebiriti. Nigo egasi enkong'u sana. Bono iga onye totamenyeti nomoigwa oyone, egasi nero enkong'u mono. Eeh.
Mwamiseti abana babo? Abana bane namiseti, naende inche inche nabwate amaiga sana nonye na abana bane ase eng'encho abana aba nabwo natigeretwe nonye mama buna oyo okwete, abana ekere batigetwe igaa, abana aba nabanchete zaidi, mbang'e oboremu na abana aba bane, Ekerende ororo, ase engencho abaibori barure oo, bono ekero inde nabana bane nkomotema nonya egento, ee nkorora buya. Naki bono ekero bachiete, abana abo abana bane faida enche nabanchete. Alright, na omokungu oyo igo nomwanchete bado? Bado nimwanchete, ase engencho omanyete omonto mwanyoria nere abana, bado oimoka agwo. Emiaka erenge bono iga aberire kando? Kando nainche. Mm.
Rarire ang'e emiaka etato. Emiaka etato. Mm. Kwanya korengere konywa momokungu onde omwao. Kuringana naya narorire, gose aya naroche, bono inche omete yaikabaka nkarusia omoyo bwo nkarora bono narinde rionsi nkarora abasubati aba, nkarora bono nkachukiera, nkachukiera tu bono nabo nkirete tu. Mang'ana abakungu totageti. Yaani bono ngachukiira nkarora bono aku nache orete omonto moka okagenda namagenderero alafu omonto oika gati kabere iga okobaira okoa mwane oria baka abana naende ochaka gosabia efamiri. Egasi ki ogokora. Inche by then ebike ngocha naraendi lakini buna kobigwa amatanga abete natigete noo ere iga abwo.
Bono message ki oratake gotumera omokungu oyo iga onye karigeretie omogaro owe chinse echi? Inche bono timbwati bobe bonde bwensi nere. Anyway, inche timbwati bobe bonde bwensi nere. Bono obobe borobwo ankorerete nokong'ura abana. Ara- Inche yare konyarekana abana baria bane mbaratake gosupport abana baye gose nonye inche ankonye omonyene, Mm. nabo nkore nare koremereria enyomo, ndemererie mpaka kawiranire, igere togenderere obogima. Ase eng'encho omanyete nabo oranyore omonto maybe nabwate obote bw'okogenda ense eyio. Okay. Inche nabwate mochando nere. Mm. Inche karagani Engaki kae ase engencho iga abana abwo igansa oo. Karaganie airane sbo bwoye. Inche timbwati bado omochando nere. Ere tiga airane bwoye. Abana bane barabwo na inche ngotwara nde amaiga buna aria atwarete akabarusia akabaira. Abana bane ningani kobarora. Naende nintagete abana bane. Onye timbwate gose ne egento ekare goteba buna nabakungu nini, ekang'u naretire omokungu by the way. Nabwate access yogochia kobakwani.
Abana bane, abana nari konya babeire abana abanene, abana yaikire mpaka nonya ngoika echiiro, gose narore omwana one iga, omwana obe aire atwine inche, omwana bono agotama, bono aba bakaneti nonya abana mbange kare, eh. Na nachusa iga nagenda mogumu, nkaira ekero nairete ororo kooni, nabo naroche nabo naigete ororo Nkanyora amabiara na omwana oyio, lakini omwana one bono obeire buna bono tatageti, okuringana ogosoka koria gwasogete ntamanyeti, bono omwana abwate chimbao. Akorotama.
Bono nabo akondora korwa aria, aibache gose abwate bono agende igo. Bono inche mbare abana nare kobaa kabere. Ekero oratebia buna abaibori b'omokungu oyo iga, onye barigereti omokano oye gose bategererete. Inche abaibori b'omokungu bateba iga, inche kwa niaba yangu nabwate esida embe esi esida ende yonsi embe gose ase abaibori b'omokungu bado abwo nabaibori ba nabanchete. Onye rigoso riabete mbuya rigoso eri rikwana naende abaibori aba nabo bakoreta rende rigoso riria tokore ki? Toritatwe eriere. Gose onye ogotereri kwabete togaetana bado intwe mwanyabanto tore ense eye amabera naro Nogosaba namaabera nkoro. Inche timbwati niende mbe yonsi ase abaibori, timbwati niende yonsi ase omokungu. Inche bado onye rigoso riabete ase abaibori ase eng'encho omoibori taiyo eire gose aime amabiara, gose abana baye bagende ase bakoenda, nonye nere nabo akorora bobe. Bado ekero abana bare ase omoibori, nonye natigetwe, nonye ng'ina taiyo ang'e, abana bane bare kobera igaa, nabo nkotwara enkoro yokorema, yokorema ninde na abana bane. Nabo nkoromete bono nonye na emiaka ebere etato nabo okoganya ng'ina ase akoruere ase eng'encho bono nore Mm. Gocha Onya- abai- abaibori b'omosubati Ehe. timbangeti bado inche nimbanchete but rende mama biane are gocha ong'ira estyle gete Mm. naba koyona bado mbana kong'ika ang'e

Tabachaete aye, tabachaete aro. But rende bono eria aigete bono agachaka yaani yaani ng'ora ng'ora tu lakini macho aye aro na na twaki na twabereria nere tabwati. Bono ogoteba nde nia ya Saudi Arabia gose Qatar ate koenda okoraka ran enchera Agasaba rahisi ebibe. nokogenda ase obo. Eh bono okora nabo yarenge. Omonche omorikeri tiga tokoore korwa iga iga chinsemo echiga chia amatieko. Embura yaengire sana, na mbono tokobetereria gokora nembura. Naki kiagerire tokorera iga iga ase engencho embura eengete sana, gose ntoche toike nonya na etaoni. Ogoteba mande koriki omosubati oyo iga, nabo igo ninteme kogenda ase obo eh, omo abana abasio bakare at least nao ore tonyore ase tori korwa ororo, eri gose nonya ore abana bao. Ee, inche abana bane barabwo ase engencho, inche abana abwo nonya nabaibori bane koringana buna basirete, abana abwo nabaroche. Nabo baroche abana abwo, ase eng'encho bana abwo inche rende teiyo omanyete omoigori gakure atigire omwana, nere nonye nonye na omoika oye ase okare, namaete abana baria mbaro. Lakini bono kooni apa kong'ura abana na abana barenge igaa mbachandegete, egento ekebe sana. Nyasae nao are bwane ndugu. Ah, bono akoange koirana igo nabo orarengererie konyora omokungu mwao. Bado,
bono karange koirana pi, inche nabo ngokira iga,